Nonoro wa mina ni
Uchapisi. ni yana marita mina. Ah, baby.
Ayo minjani minjani mpfukile kwala ni na hayi na leyi hlayisekile yi tshemba mi kahle khisimusi ya n'wina so namuntlha hi mi tele ku ta na ra video ma swi tiva na mabebezo a ri ku hlambeni so that's why ni hume ni ta chilanyana hala handle ni ta ba video leyi so that's why loko mi vonaka ku um voice ya mehe yi le hansi a yi twakali kahle ni endlela ku a nga ni ni dyuhalanga goal this is se namuntlha ni ta n'wi ba njhenyana hi video yin'wana leyitsongo nyana like ni ta pretend as if ni n'wi gaya gift ne like ni ta va ni n'wi gaya gift and then ni ta va ku ri papila nyana la la ka papila leriya ni ta va ni tsale ku um um there was a pretender as if ni gaye five thousand this is so ni ta kota ku vona reaction ya leswaku i ta react-a njhani hikwalaho cause ni ta va ni karhi a swi vona leswaku ni n'wi teke video like ni ta fika ni n'wi byela ku baby na ku teke video ni ku gayisa price yin'wana so before ni teke video ni rhanga ni khoma swa serious nyana mara ta serious ku na mi appreciate-a or this is so a ta nqondo leyi ta bayiziseka a lahleka nqondo and then ni nga mu gayi papila leri ende ni ta vona na swaku no mani ni ta ri post-a ni papila ra ko ni tshemba mi ta ri vona ni ta ri faka la katsongo mi ri vona swa endleka va ni tsale swaku yini ni mi byela swaku no Mabhivese yendla ngaku ni ku gaye five thousand pretender i ta vona hi wena swaku . u n'wi vona hi yona direction ku yi ta rheta njhani. So no famba na mina tshama na mina wa swi tiva swa ku swilo swa proper swilo swa ku nandzika mi swi kuma laha ka hina lani. Mi nga rivali ku ya hi subscribe-ela, mi hi like-ela, mi hi share-ela le ka YouTube leyi ka Doug and Nyiko kumbe ku va ti hambana mi ta yi kuma social media Facebook yi koho va ti hambani Instagram na yona yi koho Doug and Nyiko kwala ka YouTube ka ka ka TikTok. nakona hi kona ku nga dark nyimpi so stay tuned loko ta ku tshama na yena Batten, batten ngamane You are an angel to me When I run my west, come with your matilo Batten

Äh, so ich anti na mina hi laha marito mara just wanna say thank you nkhensa swinene ku va u ri na mina um eka swiganga ni swiendlelo hinkwako laha hi fambaka kona hinkwato tinyimpi leti a hi ti lwa ku ze hi fikela namuntlha hi vona sweswi hi nghene ka twenty twenty five hi ya ri swin'we ingaku xikwembu xi ngo hi katekisa hi ya relationship ya hina yi ya mahlweni. so ya kwala matihlo futhi ka e-present ya wena ta-da Ah. Hmm? Presente, ¿verdad? U nga vona u swi present-a a ti koti ngopfu ku ti present-a a ni cheka swa njhani okay a ni kuma ni ri tekeni la
ya mehe wa ntlangu.

Ni nga khensi ngopfu baby na khensa loko u nga ri wena ni ta va mani wa Na swi twisisa nyana. Tisanyana ni Yeah. khensiye swinene Mm. ni khensa ni vuyelela munhu wa mina So pretty.

so yeah guys you can see let's have um, enjoy the video hina so in case you are wondering ku why ni nga mi byelanga mabibeza ku no ndo tlanga it's a prank njhani njhani no lava ku mi surprise hi video loko se yi helelile hinkwayo that's why sweswi nga ndi humile nyana ndi esayitini nyana ku ni ta yi kota ku yi teka um ni karhi ni hlamusela ku um wa ni nga hlayanga ku wa ni nga mi byelanga at the end ku no it's a prank baby njhani njhani wa vona so ni endlela ku like a a a va surprise loko a vona that video yi helelile sweswinyana a tshamise video ya nga xi leswo a ve shocked a hlamali ri ni vele loko hala ri swi koti ku actor leri a tleveliwa laha no you can see le guy stay tuned